Il-lejla t-tajba. Illum, kif tafu, hija l-ġurnata tas-silenzju, u allura huwa kontra l-liġi li niddiskutu affarijiet suġġetti li għandhom konnotazzjonijiet politiċi. U allura iddeċidejna bħala xarabank illi ma niddiskutux illum il-qtil brutali ta' raġel mill-Ivory Coast, Lassine, illi ġara fil-ġimgħat li għaddew. Inwegħdukom li se nkomplu nsegwu l-istorja ta' Lassine u niddiskutuha fir-rimiti tal-liġi meta jkun il-waqt. Sadanittant illum il-programm huwa differenti, diskussjoni taħraq fuq l-internet, il-Facebook, l-Instagram, il-ferħ. Ħa nsaqsik dil-mistoqsija qabel nintroduċi Penny li kkulurita għall-aħħar. Kemm taħseb li inti ferħan mill-one sa ten? Aħseb fuq għax il-dawn se nistaqsilhom kollha, mhux kollha jaqblu bejniethom. Il-flus jagħmluk kuntent? Aktar kemm ikollok flus aktar aħjar. U min m'għandux flus kuntent aktar? Da kollu se narawh issa meta tibda d-diskussjoni u ħa nibda mill-ewwel nintroduċi il-panel li għandna magħna. Għandi bżonn il-karta quddiemi għaliex ħa nintroduċuhom daqsxejn mod ikkulurit. L-ewwel mistiedna fuq YouTube kuljum Mingħajr ħafna fass, tħobb ħafna l-burgers ta' oħta bla ħass. Sinjuri, Charlene! Tafuha minn fuq YouTube. Grazzi ħafna, Charlene, grazzi ħafna. L-ewwel mistiedna dik kienet. It-tieni, tħobb tippoża u tilbes ir-roża, tippostja ritratti tgħidx kemm, u filgħodu tqum tiġri mar-raġel jimbotta lit-tifla ġol pram. Sinjuri, grazzi għal. Oġbitek? Domna naħsbu fuqa. Il-mistiden li jmiss u għaġuvni d-darba, għadu zejr mimli enerġija għal-medja laqwa wieħed, bil-lejl jista' jibqa' dej, imma fil-ħodu jibqa' rijet. Iqum ma jarax art, in-ngħas jibqa' jgħix ġo fih, u biex jgħidlek kollox iva, dak il-ħin trid tistaqsih. Aċċetta mill-ewwel meta ċempilnielu u twieled eżatt 23 sena ilu, Sinjuri Andrew Borg Carbon. Għandu l-birthday illum. Happy birthday. Grazzi tal-li ġejlu. Sinjuri, din hija Stephanie Abud u llum ġabet 'il xi ħadd magħha. Sinjuri, Gabriel, it-tifel tagħha. Grazzi ħafna Grazzi ħafna. il-mistiden li jmiss. Mandux ħajta fil-sinu, jġielet mux bieċajt, kull nar ta' sibt fil-ħodu, ikollu xi jgħid. Jallem l-università u dal-aħħar laħaq professur. U wara kompla javvanza u f'Xaraban kien preżentatur. Sinjuri, Andrew Azzopardi. Malajr, għax fadal l-axħar mistiedna xnid. Inti, inti kemm ilu ġimgħat dan, ftit ġimgħat mm, ilu. Nistgħu naraw ritratt kont qed tippreżentah il-programm. Ejja, għandi ftit nostalġija ngħid il-verità. Tippreferi jekk jew tippreżentah? Nippreferi hekk imma ħadt gost ħafna nippreżentah. Kellmuk in-nies wara?
Il-bieraħ stess kienu qed jgħiduli. Sal-bieraħ?
Il-bieraħ ġie jiġbor il-flus għall-festa ta' San Filep, ġuvnott li jiġi bi statwa fuq pram, ibiegħu, jiġbru l-flus għal ta' San Filep, għall-istatwa ta' San Filep u kif tajtu l-flus għall-biljett, Qal li ara Andrew li ppreżenta Xarabank. Il-Listrina. Grazzi ħafna Andrew, dakinhar ħadna gost ħafna naħdmu miegħek. L-aħħar mistiedna, kull filgħodu tqum tiġri, torqod tard filgħaxija u l-aktar ħaġa li tbeżżagħha hi li tirbaħ il-lotterija. Jew li l-mobile tispiċċalu l-batterija. U jekk inti mhux għarus u ma jagħmlux bik il-flus, hemm ċans li togħġobha. Basta tkun ftit gustuż. Sinjuri, Marilena. Di l-aħħar mistidna, u ma nafx hekk ġieċ imma ħaniprofa ngħidha xorta. Trid taqqat li d-dinja, Kristjaneżmu mal-Iżlam, ħarġet fuq il-palk U rridu ngħidlu li l-Xarabank għamlitlu reklam. Qed nitkellem. Talbitna miljun u għedni l-orrajt noqogħdu b'seba' pen il-memx għalfen it-tmin wieħed. Mela, e, rrit nibda daqsxejn b'Xarlin. Grazzi ħafna Xarlin illi ġejt. Xarlin għal minn ma jafiex tagħmel dawn il-videos daqsxejn eċċentriċi sewwa nista' ngħidilhom hekk. Għandek karattru partikolari. Tagħmel affarijiet on kamera li mhux kulħadd jiffilmjhom. Ħa naraw b'ewwet ieħor għal min ma jafx x'tagħmel Charlene. Come back to my channel and jien qed nitkellem bil-Malti. Ħa niklu da wara kif taraw għandna affarijiet tradizzjonali, għandna pizza, pastizzi u qassata, ħa niklu da minn firella fil-waqt li nitkellmu fuq Nick Minaj u Cardi B. Il-feud li kellhom dal xi xahar. Fuq kollox in ġenerali x'taqlaw jarok.

Ġib li crispy chicken. Ejja, u mbagħad tista' li tneħħih int. Next hija Kim Kardashian li bset outfit vera kontroversjali u vera intom qed tarawha hawnhekk li la dama. Tgħidlix li dik li nofsa rwila taf ġieħ il-bambi. Oh, madonna tal-ħajja.
Ma nistax nifhem din il-libsa x'inhu l-iskop tagħha.
L-iskop tagħha huwa li Kanye qed ilibbisha hekk wis probabbli biex in-nies jaraw lilha flok lilu. I mean, Iqa Fiorelle.
I mean tal-mistija, oh, dik mhijiex libsa, dik hija ċarruta men mqatta. Men il-bisi ma jkunux hekk libsa.

Xajlin, x'ta' parsi toqgħod tagħmel ġi toqgħod tiekol qudiem il-kamera? Le, le mhux ta' parsi, ta' vera nkun qed. Le, le, le, all right, għalfejn tagħmilhom? Għax di jarawhom eluf ta' nies hu. Eh, mhux hekk.
Le, fe. Per eżempju 20,000 ruħ hekk. Jaraw ktiekol platt pron saw jew x'inhu, gambli. Fimni, bħalissa din one din hija trend. Bħalissa. Dawn il-video. Joqogħdu jieklu?
Ejwa, ejwa.
Nies jieklu, jiffilmjaw lilhom infushom jieklu. Somehow they find it entertaining. somehow. Kif Stephanie malajr? Għatlek ili nifollowja dik il-trend.
Imma għalfejn tamilom inti?
Jien propjament mux ek bdejt, propjament. Niklu fl-imkien ġew wara ħafna żmien. Jien bdejt l-ewwel bdejt bil-makeup looks u ma bdewx ħadd ma beda jarani. Umbat tfajt bdejt bil-vlogs, Tfajt dak il vlog tas serid. X'dak kien l-ewwel wieħed li spara qisu tas serid? Iv iva dak l-ewwel wieħed. Wara dak għedt li ħajtek inbidlet. Iva wara dak hekk. Nbidlet ħajti għax imbagħad jgħid min pereżempju jgħid ah dik da jibdu jixxerjaw il videos u hekk u dejjem tikber imbagħad. U ġieli inti wkoll tpoġġi bil-qiegħda u tiftaħ vidjow ta' YouTube u toqgħod tiekol miegħu qed li. Iva, iva, iva, iva, eħe.
Iva ġieli. Kif?
Per eżempju, ma jkun hemm ħadd id-dar u ngħid u iva ħa niekol. L-iktar nagħmilha meta nikol il-junk food imma, fun foods, mhux tipo affarijiet sempliċi. Sewa, sewa. Jew ġieli per eżempju nkun qiegħda fuq dieta, u ma nistax niekol u ngħid lill-ostra kemm għandi aptit ġelati jew kemm għandi aptit burger biċ-chips, jekk se noqgħod nara dik tiekol. Jiġifieri minflok ma tieklu inti tidħol YouTube. Toqgħod tiftaħ Hawn xi ħadd jagħmilha minnkom li jkollu aptit xi ħaġa. X'inhu? Vera ma taħdimx miegħi kieku għax jekk nara vidjow ta' xi ħadd jiekol burger naqbad dak il-ħin stess u mmur nixtri burger. Aktar qabdek l-aptit suppost. U nibda ngerrem il-laptop. Gabriel qallek kieku jibda jgerrem il-laptop. Mhix bija jiena. Ma tagħmilx bi, jiġifieri tistieq tara. Xejn ma jagħmel bija, hekk, m'iniex addictive hekk għal dawn l-affarijiet laqas xejn. Jiena kieku ma nħux pjaċir, ma naraħiex tagħmel sens għax inti għandek titfa' fuq vidjo is-seħħ li trid inneħħih. Fis-sens, mhuwiex naħseb messaġġ daqshekk li rridu ngħaddu. Tħoss, Charlene, tħossi li jista' jkun qed tagħti eżempju ħażin lin-nies b'dawn il-vidjos tikol il-pastizzi, pereżempju? X'inhuwa il-. Tagħmilha by choice. Tikol passizzi jekk trid, ma naħsibx jekk x'ħadd imur jaqbeż ħadd tmur taqbeż bħalu. Naħseb qed inkunu ftit patronizzanti taf, ġifieri naħseb in-nies filwaqt illi jiena dal-videos il-video ma tantx nara xi gost fihom jien ġifieri bir-rispett kollu, però jekk jien naħseb sta l-individwu kemm ikun kapaċi illi jiġġestixxi l-messaġġ li jara. Ġifieri il-focus tagħna għandu jkun kif jiena nimmaniġġja dak li qed nara. Issa, tridx tagħmilhom ras sal-isfel saqajha 'l fuq, it's up to her, ġifieri għażla tagħha. Lilek mhux ħa taffettwa. Ġifieri jien se noqgħod naħseb il-ħin kollu ħaddieħor x'ser jara u jekk hux se taffettwah u jekk hux se jkun irid il-prawns u ma jsibhomx u jibda jħabbat rasu mal-ħajt.

Jekk niġi u ngħidlek, jekk jien ngħidu għandi ħanut tal-ilbiesi u ngħidlek għandi libsa ta' 10,000 ewro biex tirreklamahili, intilek b'xejn 10,000 ewro? Ma toħodhiex?
Għalfejn? L-ewwel nies l-udjenza tiegħi ħafna minnhom għadhom żgħar u ħafna minnhom ma jaffordjawx dik u aqqas jien ma naffordja jekk niġu f'dan. U jien nemmen. Imma sentijielek, m'għandekx għalfejn tixtriha. Le, le, all right.
Lanqas hekk it-tieni għaxart elef flus huma l-oħodhom. Jiġifieri tħoss li tkun qed tagħmel ħsara?
Le, le, jien personali ma jmorrux mal-prinċipji tiegħi. Jiena personali nemmen illi biex inti tħossok pulit jew pulita, whatever, m'għandekx għalfejn tonfoq għaxart elef libsa, ħames mija libsa, whatever hi kemm hi. Issa, però m'iniex qed ngħid li min jixtrihom qed jagħmel ħażin, lanqas xejn. Din hija xi ħaġa just x'nemmen jien, però feel free kulħadd jagħmel li jrid. Ok, ma' ġenbek hawn Graziel li hija influencer u l-affarijiet li, hux influencer inti Graziel? Iva. U l-affarijiet li tirreklama inti fuq l-Instagram tiegħek, Ma jiswewx 10 euro. Mhux hekk? Invarjaw. Ivarjaw, ivarjaw, insomma, ivarjaw. Mela, ħa naraw dil-klieb. Anke għaliex Grazzjali hija persuna li mhix ħin tqum sa x'ħin torqod, tkun taf kollox x'inhi tagħmel. Kollox. Jiġifieri ara sew di Stephanie, jiġifieri li x'ħin tqum tkun taf, xi ħadet shower tkun taf. Kollox. Dil-klieb li se nuru ħadniha minn tal-lum biss u kellna nieħdu xi terz biss mill-affarijiet li tefgħet. Arawha.

Le dak ta' terz ta' ġurnata, ġifieri dak ta' xi nofsinhar x'imkien. Ġurnata tagħmel l-exercise li tagħmel, ġifieri. Eħe le, ġifieri jiena. Saqsiha, ma nafx. Ġifieri jiena għandi, ġifieri jiena bħala influencer. Din lanqas f'sena ma nagħmel dak kollu.
Jiena għażilt li nqatta' li naqsam ħajti ma' kulħadd. Biex nori kif x'jaħdem għalija. biex. Biex taqla' l-flus. Le, mhux dejjem, le, għax il-flus meta mmur niġri, per eżempju. Jiena, per eżempju, niġri fil-ħodu, għax l-exercise huwa tajjeb għalija, huwa tajjeb li jgħinek iżżomm fit, iżżomm b'saħħtek, iżżomm happy. Jiddependi meta tgħid jekk ma taqlax flus meta tmur meta tmur tiġri, imma ma rridx inkun vera negattiv, imma fis-sens jekk inti qed jarawk għal argument elfejn ruħ tiġri. Ovvjament kieku jien għandi kumpanija tal-sportswear, ħa niġi fuqek ngħidlek isma', ġifieri ejja naħdmu ta' you're advertising, let's advertise ġifieri ejja nagħmluha. Imma jien naħseb li fil-verità, ma nafx, ġifieri fis-sens il-main objective tal-influencing huwa to earn money, otherwise, is it your full-time job?

Ma jurux. Jiena nqatta ħajti. Inti toħroġ tiġri li b'ta' papoċ, per eżempju? Eh, jiena nħroġ fil-ħodim għax flus bil nuri. Min huwa follower tiegħi ilu jsegwini tliet erba' snin. Ġifieri rani minn luna ila inna niġru aħna ħames snin kull fil-ħodu. Imma ma jiena l-eżempju li qed nagħti huwa li jiena konsistenti li lifestyle, lifestyle blogger jiena, ġifieri jiena qed nixxerja nissar ħbieb online, ġifieri eh, good morning, ġifieri Tibda minn filgħodu u biex nuri li minn filgħodu jiena normali, inqum bla makeup, inqum naturali, ħalli nagħti eżempju speċjalment lil ħafna teenagers żgħar li jaħsbu li aħna nqumu pinna minn filgħodu. Le! Aħna nkunu nqumu mgħaffġin, bla makeup, u kif tarani jiena norih dak, ġifieri m'iniex falza, jiena vera, waħda mill-ftit li jiena vera. U bat, b'eżempju, norjon fejn mort xogħol, jew whatever, u kull jum differenti. Inti ma tridx li Stephanie tagħmel bħalek meta tara l-istories tiegħek, pereżempju. Hija x'entha, pereżempju, lilha nirrispettahom. Imma tgħidx kemm tieħu gost, pereżempju, pereżempju tgħidx kemm tieħu gost meta jibgħatulek in-nies u jgħidulek bdejt nagħmel bħalek, bdejt niġri bħalek. Jiena ħafna minn ħafna nies jiġu fuqi. Jgħidu li ninspirhom. Isma' ħuj, jien Inti titħajjar Stephanie.
Jien tgħix kemm niġri, ta' bl-immaġinazzjoni.
Le, jew inkella bl-istess mod tista' tgħid li bħalma hi tara burger meta tkunx tista' tieħu burger fuq YouTube, jiena jkolli bżonn immur niġri nara lilek tiġri u ngħid hu jessu m'għandi bżonn immur niġri għax rajt il rajt lilha. Jiena dejjem nagħti messaġġ, pereżempju, jiena niekol kollox, niekol il-burgers, niekol iċ-chips, però nagħmel eżerċizzju. Mhux hekk, mhux hekk. Jiena, jiena l-element ta' influenza. U l-ħajja tiegħi mhuwiex fuq da biss. Xettiku fuq. Għandi, għandi ħafna, naħdem ħafna, għandi business tiegħi, inbigħ il-kristalli. Spjega ruħek għax għadek ma spjegajtx ruħek. Jiena. Ma nistax nifhem x'qed tgħid. Issa forsi, forsi l-kelma, le kollha x'għalbejh, imma forsi l-kelma ħażina, jiġifieri forsi sempliċiment li aħna qed insejħu lilna nfusna influencers and it's mhux sew li qed insejħulna lilna nfusna influencers. Għax jekk aħna influencers, mela aħna xogħolna huwa li ninfluwenzaw in-nies. Issa jekk qed ninfluwenzaw in-nies noqogħdu attenti fejn ħa naslu billi ninfluwenzaw in-nies. Għax jekk hemm barra hemm nies li qed jikbru għadhom żgħar u qed jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom abbażi ta' x'qed jaraw fuq il-midja soċjali, li ħafna minnhom, b'rispett kollu, huma unattainable, ma tistax tilħaqhom. Għax jekk ikollok job normali, jekk inti tkun teacher, Unless you're a social media influencer, ma jistax ikollok libsa li tiswa xarbt elef, sakemm ma tkunx miżżewġa xi prinċep, jew, jew, jew. Qed tiffoka wis fuq il-libsa, s'issa jiena, jiena ma nsibx. Imma fimni x'inha, il-libsa, l-ikel li, li dejjem forsi tara minnhom dejjem kollox ġo restaurants, għax ovvjament dawn xogħolhom, li huwa tajjeb, imma let's call them advertiser. U mhux dejjem. Xogħolhom huwa li jirriklamaw. Hija, hija forma oħra ta' advertising fil-verità. Le, le, imma, imma, imma,

U jien li qed ngħid hu li l-mod li qed ninfluwenzaw. Fhimt? Jien għalija social media influencers huma advertisers. Bażikament bħal meta tara reklam ta' Ronaldo qed jagħmillek qed jirreklamalek slipper ġdid, isma' ixxuttja għax qed nagħmlu Ronaldo, inti ħa taħseb subkonxjament li inti ħa tkun Ronaldo meta tkun tridha. Jekk il-prodott ma jkunx jogħġbok tirreklamah xorta? Le. Inti għandek daqsxejn ta' storja, Marilena, fuqha din. Malajr malajr l-istorja.
Issa, saqsi eżatt kif tispiċċa. Dak kien cream illi għandek tużah meta inti tgħajja, saqajk jgħajjew ħabba ġiri, ħabba training, ħabba x'ikun, u jiena kif ħriġt mix-shower u qed napplika. Tawulek biex tapplika.
Tawuli, ovvjament, użah, mar u rreklama. U użajtu wara li, applikajtu wara li ħriġt mix-shower u applikajtu b'mod naqra. Għala salvaġġa kif ngħidu aħna. U għamel xogħol u ħafna aktar milli suppost. U ġismek ma ħax pjaċir bih. Le, ma qatt xejn.
U mbagħad meta l-persuna li tatuli, imsok kelli nerġa' nidħol fix-xawa x'kont ħani ġennen. Beda jaħarqek ħafna ma ġifieri. Ullallu ħafna. Ħafna ħafna. Il-persuna li taqalt li orrejt kif mort, mettilix li mort tajjeb, ittilha l-verità. Trismettilha qogħdu attenti, għamlu make sure li tgħidu isma'. Dan irid jiġi użat b'mod bil-mod u tkun liebsa. Imma rreklamajtu mbagħad dak il-punt? Le, ma rreklamajtux. Ma rreklamajtux. Ma rreklamatux. Ġifieri, imma d-differenza hi, eżempju, jiena bir-rispett. Le, le, le, ma ħadtx vidjow tiegħi nagħmlu. Kieku l-vidjow jew ir-ritratt kien ikun li jien użajtu. Għax ħafna minnhom, ħafna minn dawn il-vloggers, social media influencers, pereżempju, jidhirku kliem ma' saħajhom, jieħdu l-vidjow,

Eżatt. Ġifieri biex ngħidu kollox. Eżatt. Imma jiena, fil-każ tiegħi, jiena ma, jiena żgur m'iniex it-tip, ġifieri jekk tara forsi l-istories tiegħi, m'iniex xi waħda li minn dun nqum sa x'ħin norqod, anqas xejn. Nikteb l-artikli. U jiena differenti ħafna li jiena ma nimmaġinanix, bir-rispett kollu, nieħu vidjow tiegħi nnifsi niekol. Dak li jkun xala biebu kif nikol jiena. Ma nafx x'inhu l-fass għax kollha kemm intkom jiskom tużawh ħafna l-Instagram, jiġifieri issa waħda turi tidħol il-Instagram, l-oħra turina tagħmel il-jogging fil-ħamsa ta' filgħodu, l-oħra turina.
Ħudu pjaċir agħmluha, jekk qegħdin hemmhekk, żommu f'moħħkom li qed taraw ta' min hi. Ħa nsaqsik xi ħaġa. Tieha ftit ċans li Charlie ħa tagħmel argument. Charlie, x'inhu l-argument?

Għax inti, per eżempju, kompli inti, kompli inti. Lesti l-argument.
Jena għat ma promone. Għalfejn ipokrezija mux għamil. Għalix, kullħat juża Instagram, it reklama u koll, ġifiri. Imma li, stenna, stenna. Jiet, jek nġu f'dan, jena għandi dritt nejtek, għax għat ma reklamajt xejn. Jena għasin influencer. Jena vlogger, jien ġas nid-dokumenta ħajti un dejjem nikrea kontenut ġdijt. U jena għasab li għandha element ta' ġenerożità wkoll li qed turi l-ħajja tagħha hija xi ħaġa sabiħa li qed turi.
Andrew, biex nagħmluha ċara, l-affarijiet li aħna nitfgħu on social media ma jkunux kollha sponsored jew bil-flus, taf x'bin, nassigurak. Ħalli follow-up qasira, meta niġu lura, meta niġu lura, se nidħlu daqsxejn fuq din l-istatistika li għamlu l-fakultà, hux, Andrew? Iva. Il-fakultà tiegħek, li fiha sibtu Illi, għidilna b' wieħed ieħor, ma. Li 44 fil-mija tal-poplu minn ħdax-il sena sa dak li ngħidulu very old, jiġifieri anzjani ta' età kbira ħafna, ibatu s-solitudni. Jiġifieri qed nitkellmu fuq 186,000. ruħ f'Malta. Mela, ħa niġu lura u nitkellmu aktar fuqha. U ħa nsaqsikom ukoll meta niġu lura, jista' jkun li għax iħossuhom waħedhom joqogħdu jaraw lilkom ikunu jridu jħossuhom aħjar, u l-flus jagħmluk aktar kuntent, xi trid tagħmel biex tkun aktar kuntent u biex ma tħossokx waħdek? U mill-one sat ten, kemm tħossukom waħedkom intom? Da kollu ħafna aktar minn hawn u ftit ieħor. O hekk.